Plant Presaf. Helo, heddiw da ni siarad am seiberbwlio. Efo fi Elin. A fi Llinos. Seiberbwlio ydy gael ei bwlio ar draws y we, a mae, mae hyn yn cynnwys apiau fel. TikTok, Instagram, Facebook a Twitter. Mae hefyd lot mwy o apiau yn gallu cynnwys cyberbwlio. A mae cyberbwlio ddim jyst yn cael negeseuon cas unwaith, mae o'n cael llawer o negeseuon cas gan, mae'n gallu ga digwydd gan pobl diarth neu teulu a ffrindiau.
Os ydych chi mewn, os ydych chi'n cael ei bwlio ar-lein, fysach chi fel arfer gorfod fynd i siarad efo oedolyn fel athrawon a rhieni.
Os fysach chdi'n cael ei seiberbwlio, be fysach chdi'n gwneud? Fyswn i yn mynd i ddeud i rhieni fi gynta, ond wedyn os dwi efo ffrindiau fi, fyswn i'n dweud wrth ffrindiau fi.

um, os da ni'n gael bod ar ffôns ni a dwi'n gweld negeseuon cas yn dod trwy tra dwi'n ysgol, swn i'n deutha athro neu athrawes. A gwedi'n deud pan swn i'n mynd adra hefyd.
Yeah. Ti'n abod rwy'n sydd wedi gael ei sefydlu? Yy yndw dwi yn, a dwi ddim yn mynd i enwi neb, ond yym o' 'na rywun d- dwi'n nabod yn ga'l 'i seiberbwlio ag yym nath o mynd dipyn rhy bell swn i'n deud achos nathon nw gor'o' ffonio'r heddlu i ga'l y heddlu yn

trio deutha nhw um, be i wneud, fatha deud wrth rhieni nhw neu deud wrth athrawon neu um, so ni jyst yn trio gael nhw i deud beth sy'n digwydd i rhyw oedolyn neu rhywun sy'n o, o gwmpas. Ie. Yeah.
Fyswn i'n cytuno o hynna oherwydd allan fysa nhw'n yn deud llawer o byd fel wrthych chi. A wedyn fysa chdi'n ffeindio allan, fysa chdi yn helpu nhw wrth deitha nhw, rhaid nhw'n eitha rhieni nhw neu rhywun i trio helpu'r um, thing.
Fysa chdi'n cysidro peidio mynd ar social media i osgoi hyn?
Um, Dwi'n meddwl fysa chdi jyst yn deitha rhywun, dwi'n meddwl, oherwydd, neu blocio person yna.

Wyt ti'n meddwl bod hyn yn anghywir i wneud bod yn wrong? Um, yndi, mae o'n rili anghywir i bwlio rwy'n yn corfforol neu yn seibr. Um, ond dwi'n meddwl bod pobl yn bwlio achos bod nhw yn mynd trwy rhywbeth neu maen nhw'n cael ei bwlio ei hun.
Sut ydym ni helpu'r pobl yma? Um, dwi'n meddwl bod yna lot da ni'n gallu gwneud i stopio fo, ond achos da ni'n methu controlio be mae pobl yn gwneud. Um, ond un peth sa'ch chi'n gallu gwneud i helpu ydy um, peidio bod ar social media gymaint so da chi'n gweld y negeseuon. Ac um, os, os mae yna rwy'n da chi ddim yn abod, peidio, atha, peidio message nhw a peidio atab friend requests a pethau. Ac os ydych chi'n cael ei cyberbwlio, dweud wrth rwy'n. Dim ots pwy ydych chi'n dweud i, really, just dweud wrth rwy'n da chi'n gallu trystio.
Ie. Yeah. Uh, dwi'n cytuno fe, fe hynna hefyd wedi dim helpu be mae pobl yn dweud ar-lein wrthych chi. Ond ti angen ddeitha rhywun yn gallu helpu'r pobl.
Diolch i Llyfrgelloedd Gwynedd a prosiectau gaeaf llawn lles am wneud y podlediad yma'n bosib.
Diolch i Ceri i dysgu ni rapio. A diolch i Maria Marad. Cofiwch rando tro nesa.
Ta!